my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di nigerian police don release di labour party national chairman wey im name be julius abure afta wey police arrest am on wednesday february 21 2024 say becos im try to commit murder for inside benin city and na di petition

any person that disagree within the party they go and instigate them to write petition and to make trouble. The Yoruba Nation agitator will be Sunday Adeyemo aka Sunday Igboho don come back to Nigeria to bury im mama. Sunday Igboho wey be say dem be arrest for inside 2021 for Benin Republic after three weeks wey DSS declare am wanted. because of say im get plenty firearms for im house o but im later come come out come deny am. some activists for inside osun state don come do an ugly protest for inside osogbo come dey cry say because of the current situation of economic hardship wey dey happen for inside nigeria and the chairman of the osun civil society coalition with mr wayidi lawa na im come out come lead this i no gree protest. The People Democratic Party chieftain wey be Dele Momodu don come post this video of where airline staff dem dey put cloth for ground eh, because of water wey be say e full the ground eh, so their passengers dey fit waka on top we say enter inside their flight eh. after we say heavy rain e fall wey make flood come carry Murtala Mohammed International Airport oh. as Dele Momodu don come dey call on federal airport authority say make dem try do something about am. members of celestial church of christ shook bamboo parish for gbagada area of lagos state don come dey cry after wey one of their prophet wey be remi leku ariyomi dey miss and later dem come see im dead body for inside one lagos beach during wey be say di youth church go organise valentine love feast for inside di beach resort on saturday february 17 2024 na im dis gbege take happen. This is a lion there. This is the result my brother Remilekun Oluwadamilora Lola lodged into yesterday night. The hotel is in Ogobo. The hotel is in Ogobo. This is their resort. Look at it. My brother is missing. The Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu don come yarn on Thursday, February 22, 2024, say dem get plan to start to dey share palliative as dem dey expect over 200 trailer of rice from the north. As im come yarn say dem go do food purchase and distribution wey be say e go reach about 300000 households for inside lagos state um, and di di food go contain 10 kg of rice 5 kg of garri 5 kg of beans and oda tins like tomatoes for inside di bag wey be say dem go share give 300000 households for inside lagos state come even tok say dem go arrange one sunday market wey be say pipo go fit go dey buy foodstuff at cheaper rate. garri and some small i mean pepper and, to- and tomato

di federal goment don come tok say dem go start to dey transfer money take give about twelve million households for inside nigeria and na di minister of finance and coordinating minister of economy wey be wale edu na im come out come yarn dis tok on wednesday february twenty first twenty twenty four. di kwara state command of nigerian security and civil defence corps wey be nscdc don arrest fifty one years old man wey be dowu muhammadu say because im for snatch kpekus of im wife fourteen years old cousin for gbagba airport road. inside Ilori West local government area of Kwara State. The Anambra State government did not come declare one Mr. Ikechukwu Nweke wanted after we say he moved 71 years old man wey be Shedrack Okoye during wey be say that they carry masquerade for inside Umuwulu community for Oka south local government area and mr shegrat okoye kpufpai after wey ikechukwu blow am say because he no give their masquerade the money. di student of delta state university of science and technology ozoro don come do an ugly protest after wey di delta state government come out to come yarn say dem wan carry some department comot from inside di location of dia school na so di student dem come come out come do an ugly protest and they do this an ugly protest on wednesday february 21st 2024 for on top dis video wey some ladies dem wey say dem dey stay for lagos island on thursday february 22nd don come dey complain after wey rain fall for inside lagos state wey carry their environment as dem come dey tok o oh. so after we say dem dey pay millions of naira to stay for lagos island and see now say small rain wey just fall their whole area don carry water say people wey say dem dey stay for inside lagos mainland

or people democratic party wey be say dem do on thursday february 22 2024 as im get 301 votes over other people dem wey make am come become the winner. Philip Shaibu has a score of 301. Therefore, we hereby declare Philip Shaibu as the authentic elected one man don come dey yarn on top dis video as im come dey question di economic and financial crime commission wey be efcc say why dem dey arrest brewery dey change pipo dem say because dem no be di problem of naira why naira dey fall up and down eh. say di problem of naira be say nothing dem dey use naira dey trade on top international market say because nigeria no dey export anything dey comot for inside nigeria say na wetin make naira come weak well well.

for the afro basket 2025 qualifier say because money no dey to sponsor them and dem come out come yarn this talk on top their ex handle. Dani Alves, the former Brazil and Barcelona player, they don sen ten ce am for four years and six months to, to in prison after we say im force knack kpekusu of one girl for inside Barcelona nightclub oh, during the New Year watch night in 2022 and on Thursday, February 22nd, 2024, na im dem sen ten ce am. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.